Anwula bilichi nima Dagbaŋ mini yɛra ni n daa yɛla wula dini n kpɛmdi yɛla wula m pun kpaya alikawuli yɛn bɛ yɛn chaŋ katiŋa ni Lawna n ti kpɛ bɔhisi dibaayi ŋɔ puuni di zuɣu ti mali zaɣ viɛnyɛliŋga ka wum bɔhisi maa dibaayi maa di gbunni din yaa chɛri shɛm Naawuni chɛ saha din viɛla ka so chɛ ni o paɣ wuni Ti ba piri a bɔhimi ni n daa yɛlila kube kpaakpa di yɛtɔɣa di niŋ ka alikauli n tooi zooi ka di yiɣisi daadam biɛhigu puuni. O ni tooi zaŋli n-wurim lala din yiɣisiri li maa ka yɛli yiɣisi ku lan be o biɛhigu ni. Ka o bɔri ni o bɔhi, Ka daa dii leei ka a paɣa mali pua, a ni tooi niŋ li? Ka n yɛli, Aayi, a ku tooi niŋ li. Ka di kɔŋko din nyɛ Dagbani la ti bɔri ni di ku bukaata viɛnyɛla. Binyɛra pam beni, a paɣa ti mali pua, a bi lahi niŋ a nuu bilahi kpɛri lala yɛlli puuni. Aai, Dagbani di chihirimi. Tuuli Dagbani puuni, a ni nyɛ ŋun gɔri tɔhigu ka a paɣa ti mali pua, a ni chɛla gɔbu. Din pahiri ayi, daankali shɛli beni ka ti booni li piliŋgi tɔbu. Di ni ka a paɣa mali pua. a bi tɔrili hali a chaŋdi tɔbu shee a niŋ a zaɣ bee n-tɔŋ gbaali a paai mali puu a bi tɔri gbaarili bini sali a dashɛli ka gindili maa din pahira a ni nyɛ ninvuɣ so n-tuun tuma ka tuma maa nyɛ ʒim tuma ka a paɣa ti mali pua to a na baligirila ʒim kpaabu laadabisi maa puuni Di zuɣu ya ayi dabari shɛŋa beni a paɣi mali pua a bi kpɛri di yɛla ni naɣila paɣa maa Naawuni ti sheeg o poi Naawuni ti sheeg o poi ka a naani tooi yɛn labi ti niŋdi binyɛri shɛŋa a ni bɔri ni a niŋdi yaha a ku tooi bɔri ni a tabo ka yɛn bɔri ni a hɛdi di same time di ku nani di zuɣu wumma di yi niŋ daliri Ka a paɣi mɛ pua, di yɛn gbuna mi, ka so n tahili, ka so n niŋ a biɛm, ka shiri ku nyɛ li. Dagbaŋ mini tihi ti nyɛ li shɛm, binkpam hɛn ti nyɛ li shɛm. Ni aliheri kara dibaa ayi, di ku tooi kana ka di zaa niŋ a faani shee ka shɛli biɛhi ni futiina. A ku tooi ni nyɛ daabia bee a ku tooi tuun tuun shɛli ka a paɣi ti mɛ pua, ka a bɔra n lala tuma maa, yoobu na ku yoori ti na kaman a ni pun ku mi li shɛm bee ka di gari lala. Ka lahi bɔri di paɣa gba zaa dɔɣi karili niŋ afaani taa. Di kpɛm pam ni Naawuni ti nir alheri dibaayi the same time, ka tim nyɛli bini kpahi nti nya Naawuni tuntumsa o ni tumdi li shɛm. Di to pam ni a nya ka Naawuni ku ti nira alheri tibisa dibaayi the same time, shɛli ni dihi yini. di zuɣu a yi mali paɣa ka o mali pua ka di miiga n miiga n miiga hali ka ti paai luɣu shɛli polo ka nya n di ka di nyɛla tom zaŋ ti a mini paɣa maa zaa n ba pala nyin gbubi suhu doo nasara n bala di ti niŋda la nasara n bala suhula naawuni ka naawuni shii paɣa maa ni alaafee n ti alahi chirili n daam n yi n ta n ba pala ka lahi ʒibi ka adama shinkpiini lahi saha maa N yɛlimi, hal a yi ka tuma tumda, din tam tuma ni pɛn kpaɣinnim ka di pɛn nyɛ n-yuli pi suhi tu shɛŋa m-bɔra. Amaa ka nyin lan chaŋ gindi bɔri tuma shee, tuma n-kpali ni yɛn so n-doli nyini. Din tam maa, ka di bi ŋmani gba Naawuni ni nama a mini ʒiya ka liɣiri kaai a sani, tɔra a pɛn dimi ta ka dihir a taba. hali so din biɛni gba paɣa goli dɔɣi liba ti yɛn zi zanimi ka ti ku chɛ paɣa bakoi laasabu ni o dɔɣi ka di ŋmanila o wumla tuma damli ka paɣa maa dɔɣi ma paɣa yi dɔɣi zaŋ chaŋ naba dali ka ti niŋ suuna zaŋ chaŋ naba dali maa hali a yi bi tooi nyaŋ suuna a liɣiri zaa amaa ka a ni yɛn paŋ shɛli pahi ka di yaabili a nɛ nini a ku tooi paŋ liɣiri niŋ suuna ka di mali ti paai chira ata ka sanlu a ka di bi yo din ŋɔ ninvuɣu yoli n-nya din niŋ lahiʒibu Di zuɣu di niŋ ka a paɣa mali pua ka tuma na lɔɣi ka ka biɛhigu kam zaa gbirim m-ba pira. Di mali a biɛla mali chani nahiri baɣisi a fanim bee Dagban dabba ni bɛ vee ka wahi sosi ka a suhi ka soli neei ti a. Aai! Di bi yɛn neei. Ka soli niŋ a biɛm ka so mi n-tahi li. Yɛli shɛli di na ʒe a zuɣu a dii pa di n-gari a yura chɛ ni ŋun biɛhigu ni. Bia so a yɛn dɔɣi alheri m-bala, a tuma shili n-yina alheri m-bala, a ku tooi bɔri di zaasa shee a kɔŋ yiŋga. To daadam yi ti mali paɣa ka o mali pua ka a tuma ka a bi nya ka a daɣu bi kana di puuni, a ni bi nya ka a tuma saɣim, a ni bi nya ka a nyari sama, a ni bi nyari yɛtɔɣ shɛli. Binshɛɣu ka n ku chani la, nyin ni ku mi li shɛm. Taɣibu shɛli bɛ ka ni a daa ti chani, ashaara mi bi kpɛri di puuni. M ba pula di pula yɛla diba shɛm ninkura ni yɛli shɛm ti doli pulɔ ka ti nya pulɔ ayi ti bi saɣim ka o dɔɣi bia ka bia bi kpi ka niŋ nyɛvili n-naai o zuɣu bia ti yɛn paai tin paai shɛm ŋɔ hali nyin maŋmaŋ ku bɔri ba ni bɛ yɛn naa dapaya nyo a yɛn dihimi tabili kaman o yi kani daansi ŋun beni maa ka so n-yɛn tahili ninkura ni kpahim ti nyɛ Naawuni tuntumsa shɛli m-bala ka so n-niŋdi li ka putɔɣu ka so niŋ a ka tim mi n-nyɛ li Bɛ ni zaŋ bɛ haŋkalim kpahim ti nyɛli shɛm, dini ka bɛ zaŋ yɛli ti maa, A gba kpahim ma ka ti nya nya, wula ka a ni bɔi nyɛli? Ti labirina, m ba Burmaa bɔhimi ni bia yiɣisirina hal ti paai ti ni paai shɛm ŋɔ, ka bɛ tooi zooi ka bɛ piri o yubu pahi ni Dagbanli, wula n-lee nyɛli? Ka lala daadam ŋɔ bi ni duɣ o tin shɛli o yiŋ dundɔŋ ni, o yiŋ ni daa pa o la yupaa m-booni o li, halli ka ti paai saha shɛli ka o yi o yiŋa n-go n-chaŋ ti shee bɛ ni bi mi o, ka di kul beni ka bɛ daa pa o la yupaa lala tiŋgbani ni n-lan booni o li. Ka bɛ ni daa kuni o suuna duɣ o shɛli la ka yuli a ka di beni ka bɛ lan pa o yupaa nimaani n-lan booni o. O yiŋnim ban ni boon shɛb mo yiŋnim mili ti shɛli bi mili, ka yi chaŋ tiŋ maa ka tiŋ maa niŋ gba ti lan pooi la yopaan lan boonu. Ka di niŋ daliri ka o ti lan yi ni n-chaŋ shɛli polo, ka nimaani niŋ gba zaa ka di ku lan chɛra ka di gba ti yɛn gba lan pooi la yupa shɛli dafua dabam n-gba booni li. Ninkura yɛliya, Naa nyɛla lala bia. Daadam ŋun daa teesira ka bi zooi ka piri o yopaa pam m-ba pira nyin lama ka suhila nyɛvili mini alaafee ti ma amaŋa. A yuli a ku tooi bi taɣi ka a yi dunia. shee ka a yuna ka di taɣi. Daadama ni bɔri o di yɛn taɣimi, daadama ni je o di yɛn niŋmi. Ti yɛm a ni alahisahi ti pariga. Ɛhɛ, ŋun daa yɛli Dagbamba ni o ni bɔri shɛba ni bɛ bɔri a din niŋ bee lan je di niŋya. Di zuɣu a din daa bi bɔri a, a yuli a din taɣi, bi je din taɣi, amaa ka yu pa shɛŋa bɛ ni na pari a maa. Im maa ka a di nam. Im maa ka a nya liri ka yuli a ka di taɣi yuli maa. Binshɛɣu ni taɣi a yuli maa, amaa ka zaɣ biɛɣu n-yɛn nyɛli, aliheri n-yɛn nyɛli shee ka a lɛbi so pɔi kana a yuli biɛhigu ni, ni kuli bɔri ni yɛla shɛm m-bala. Di zuɣu Dagbani la puuni a yi ti nya ka bɛ tooi pari bɛ yu pahi pam. Ŋun yi kuli chaŋ luɣ shɛli polo bɛ ti pari o la yu pahi, ŋun yi kuli chani shɛli bɛ ti pari o la yu pahi. Di yɛrimi, Lala bia ŋɔ, yi bɔri o o ni niŋ so, yi je o o ni niŋ so. Di zuɣu yi di pahi suɣili ka o niŋ so di so. a bɔri bɛ aje o ni bɔri shɛm maa din yɛn niŋ ayi ti yɛn lahi man ban daa bolo yuli chiku bi ka niŋ wurugu di zuɣu ayi bi ti para yu pahi laa diini ka ana pɔra a ni tooi zabiri di puuni shɛŋa bɛ ka a ku yɛn zaɣ kul ka zabiri di puuni shɛŋa. Nyɛ yi ku gɔni chaŋ shɛli polo ka di ku bɛni ka yi ti yɛn paai kamani yuun laasabu, di nyaaŋa nyɛ ŋuna bi ti yɛn ti nya yu shɛli mali li bɛ wuna. Nyɛ yi ku gɔni chaŋ luɣ shɛli polo bɛ ni bi mi ya shɛli polo, di nyaaŋa bi ti yɛn ti nya yu shɛli mali li bɛ wuna. Di wuhirimi ni a yi miri ka a ti chɛla biɛhigu labi shee ka a yuli ata pɔi ka a naai yi dunia shee ka a lɛbis o. Daadama ni bɔri o a ni lɛbis o, bɛ je o a ni lɛbis o, di ka yiɣisibu. A gba ya kpahimbu ka a ti nya. Ti yɛla, yɛli ti yɛri dimbooni ŋuna ka tim nyɛli. Bɛ zaŋ bɛ hankali n-kpabi hal ti nya binshɛɣu biɛhigu ni din ka bɛ mali yɛri ŋɔ. Matiyanim ban daa yɛrimi zaŋdi sɔŋ n-ti ka bɛ sabira ka mi bɛ zaŋ li niŋdi binyɛr shɛŋa, to di niŋ ka Silimiinsi gba zaŋ tɛhira n-tɛhi nya binshɛɣu ka zaŋ li mali binshɛɣu. ka di niŋ jia tim mina ka tib mi tab ka dihi tab daanfaani ŋɔ maa. O tɛha puuni ka di yina. Naawuni ni baligu zuɣu puri binshɛɣu din o zuɣu puri ni maa, dinni ka di yina. Dinni ka di yina hal ka dunia na kul niŋdi viɛlim, ka neeri pahira, ka niŋdi nyaɣisim pahira, ka di daadam zuɣu puri puuni ka di yirina. Di zuɣu ti yaanima maa gba ni daa tɛhiri n nya binyɛr shɛŋa din ka bi mali yɛri ti, ka ti gba zaŋ li yina ti yɛri ŋɔ. Di zuɣu bilichinima, yu paai, ayi, ninkura ya ti niriba be, ayi, m bi chaŋmi ti zu ka di lee yuli ka bɛ zaŋ booni ma. Ti ku be a ti yiŋa kam kaman n ni tu n tɔhisa m biɛhigu ka di chɛri ti ŋmani so bee binshɛɣu bee binshɛɣu ka m bi booni viɛnyɛliŋga ka bɛ zaŋ lɛbi yu paai zaŋ boli ma. Nyama, ti mabi so daa beni. o ni daa be o yiŋa o yiŋ paɣaba daa poola yuli mbuno ni jɛrija ka o zabila maa bi gari o yɛma ka bulo hali ka ti paai ka o pa saɣarili ka o ti yi ni n kpa nyɔŋ polo ka bi ti lahi booni o shɛli dabam ka o zabirili ka di yaa ti nyɛ o ka o pa chɛli ka di ku kpɛ viɛnyɛla hali ka niraba ti mi o yumaŋ laɣa laa yuli maa n bɛ n boli di ŋuna ka di beni ka o ti yi nimaani n-taɣi shɛli polo, ka bɛ lan doli ni yu paai ni yɛra o laa ti ma bia o bɛ tamali ŋɔ. Amaa ban bi mi o bi yaɣila a biɛhigu ni, amaa o lan dirila yu paai yaha. Ti kali ba din yaɣiya, a gba tɛhi ma a yah ŋun ka a daa nya ka bɛ tooi booni yu pahi la, ka o tooi mali yu pahi paai dibaa anahi. ka i yɛlim kɔŋ kom pooli ayu pahi anahi maa zaa. I yɛlim malila bɛ ni booni o yu shɛli, ka o gɔn chaŋ ti Yaakaza polo ka bɛ ti mali bɛ ni booni o shɛli, ka o kpaŋ ŋɔ ka bɛ gba ti mali bɛ ni booni o yu shɛli. A gba tɛhi ma, ka yuun lahi niri maa ka a ti nya o tuuntumsa o ni ti yɛn ti naai shɛm. Di zuɣu bilichinnima, ti kul kaman ti ti buɣisi ti ya tariga, ka lee yɛri ya saha shɛlikam, Man wulana, m mila ŋun gari ma ni gari so ŋuna, Naawuni m-mi o.